Empu hari. Bayak kita ke datai ari rumah panjai tu kita ke datai ari nengeri. Kita enda dipinta ke meh datai di badau ditu sehari tu. Awak ke kitai sama begulu, sama bejaku ke sida tu ke baru beraku jadi belaki bini. Enti serima terima kasa ditu enda nitih ke ba ati kita, ukai mudah ukai ngicha tang nyangka enda meh nya ulih nitih ke ati. Enti sambut enda chukup diatu aku nyebut tu meh tanda kitai dia tu bisi surut merusut ekonomi. Laban utai dijual China tusah kitai ngira lalu tiki sida rega laban sida ninga berita GST. Ari nya lawa kami ditu ka berasai suntuk-suntuk iya ke dipandu ka murid periuk diguring ka murid kami. Laban jani kami tu kami ditu nadai agi nyau silik kanit sida kubit abis mati. Enti jual rebok pasar tu kebo kilang ngurap tupi nama mulo amat mayuh jani tak kami kada cukup nganti kurang pemeli. Ngalai lauk manok kami asai ka pasai suntok-suntok laban enda chukup belanja kena meli baja. Enda chukup duit kena meli abuk. Atur bala lutur manok kami dasuh sida pindah jauh ka ari rumah engkah ba ka pikul-pikul taruh ba ka teluk-teluk. Semina kami ngayuh nya telan sawa tangkap narat gumpung nyawa empa berago. Nyalai manuk nadai agi engkukuk ngerak kami tinduk dani pagi. Nyalai upa sebarang ke bagas sekali bisi kami ngiga. Nanya kami beremang ka temudok repok babas gusi. Pansuh kami nya lam puluh ruas peda tiang lama-lama atas bara api. Sampai ka ngaba balu alu bau rengut dempa nyau lembut baru manah sabau kitai ngiru ini hari pagi. Laban nya manah ku kita ke gawa ba perintah tau kita belama udah gawa ba kompeni. Kami rumah panjai ditu nadai muji upa tu nyamai laban kami enda semampai makai tiap lemai nyelintir pagi. Nyala kitak ketuai peda ku manah amat ke udah berintai duduk entap. Baka ke udah nitih ka sipat ke dot tuna tali. Kitai duduk lagi enap cebuk-cebuk awak ke ampit sadung kurang mangkuk cawat kupi. Tu gerah ngagai kitai serumah minta kitai ditu malam tu begulai manah-manah. Anap layau anap cakah. Sapa kitai ko bechakah padah enggoi toi rumah, awak ko toi rumah ngeso iya mindah nyeliah ngiat iya ka tisi. Kita kena mia enti nyadong ai tua tau ka ara enti orang enggai anang ngansa enti orang negu ngena majak. Kai kai nya beju ju betulak tulak. Ngai kai nya siuh lalu tekelimba. Ngai kita ke nyadong komai rundong reti tau komai orang dega. Kitai mensia enda sebaka. Ka don iya udah peresa bala Teresa. Engka iya sakit pia dada tauka sakit pia suntak. Lebuh penyakit nya mekai di dalam enda iya nadai nampak nya meh lepa awak maya iya penti. Enti kita bisi dera ngelu pala tegal kita buya ngirup arak. Anang kita engkasa anang kuda laban nya tau kena kita ngaga kelaya nuan ka dengki. Ti kita tang engkasa lalu tangkap kita bukut lalu bibat. Kita kena tinggal undang-undang dalam petang adat. Adat tu kai adu pura baru endang ngaga orang lama pun taun lapan pulih lima hujung taun lapan. Ti kita buku lalu tangkap buku meh kita enggau mata duit. Enti pulai kita ringgit lima ratus ringgit ukai mimin iya pun ma enti kena kita meli pengereja. Bisi iya dipeda mata meh amat entah kitai ke temuai lagi desur pulai kitai. Beguai-guai buru urang kitai angkat jampat-jampat bekal ngemesi pulut panja setempat tambah enggau sekerat pansut kopi. Enti orang bansa ti siat kena ngajar, orang matak kita lagi anang gaie kita anang lembau angkat. Nama kita nemu ngangkat ke ragat ngapai ka jari. Ti kita amat dipeda ke meh landik serta nemu taun baru tau kena by YB kita. Terbeleng ai ka ka ka. Ka Kuching baik aka Bintulu. Tesoir laban bansa Iban tau laban bansa urang Ulu-Ulu. Ti kita bulih nombor satu kita tentu enda lebuh bisi diberi rakap Pareastropi. Ti semua kita alah anang kita ringat bala tusah. Perintah segi manah bisi sedia meri kita Edia Sagu Ati. Enti orang masang keset lagu jugit lagi enda ibuh tarit-tarit sapa kita tau angkat besai gomin nama kita nemu nginsut tumit ngayun kaki rindu kami meda burit kita lagi baka kuit baka burit itik ku sati. Enti orang masang kaset enda tanda kita kindu pia rindu kami ke laki mayuh ke kita mai pangan tarit jari tumpek tapa ayun kaki kanan tangguh jadi kibok patuk abih tuntuk pala baka luga ingat ingat kita ke laki sida kindu enda tau danu enda tau laya. Laban sida kindu nama bejaku lalu ketawa. Laban sida kindu tau saru gaga lupa engka jadi kiba atas teka mak buah sekua ke tu igi kena kunda ada. Haa nya dah saka lama kami anak lelaki. Ti kita pegang nama nya ka ngawa-ngawa ai ku orang bisi meda. Ngai ka pulai pagi pila tau gasu kita pecah bela rubat tandai. Laban tau gasu kita belaya diri belaki dini. Ti kita bedara ga kita ke bujang enda ke meh diaku nadai tu nadai ke meh nagang tu maya ati kita lentang lebuh ka dibeli peluang maya rami enti orang masang ke si pecho-pecho lagi nya baru kita angkat semua-mua angkat meh besai bujang enggau dara. Ketupi ke jari petera ke nyawa perintai lapan berapis tiga. Surut ke belakang mansang ke mua ha sebaka baka nitih ke rentak gita sereta tiun nyawa bala rebet penyanyi kena kita ngerami orang ke baru jadi belah pinang nya aja terima kasih.